Ýöne araňyzda birden meniň ýagdaýym bilen gyzyklanýanyňyz bar bolsa, siz üçin aýdyp geçjek. Mende iki sany habarym bar. Birinjisi, men iki sany fit ýazdym, Swizi üç ýüz kyrk ýedi bilen, birinji aýdymyň ady Uhadi, ikinji aýdymyň ady Nirwanna. Aşakda ssylkasyny goýup geçerin, geçip diňläp bilersiňiz. We ikinji täzelik bolsa, biz öz döredijilik birleşigimizi açdyk. Ady Independence Musica. Musica. Bu birleşigimiziň maksady islän aýdymçylara kömek etmek. Ýaňky aýdymlaryny ýaňky aýdymlaryň aýdymynyň aýdymlarynyň platformalara ýaýratmagymy ýüklenmegimi. Bu birleşişimiziň maksady islän aýdymçylara kömek etmek, ýaňky aýdymlaryny aýdym platformalarynda ýaýratmak, bit, miks master, klip, heň, w obşim maksimalno kömek etmek. Eger araňyzda talantliwoý aýdymçylar bar bolsa, bize ýazyp bilersiňiz, aşakda opisaniýada poçtany ýazyp geçerin. Boldy, başga täzelem ýok, şonuň üçin başlaýas.

Aýlara, Gyzylgül Babaýewa, Jeren Halnazarowa, Era segsen dokuz, Şamah, Zübeýda Seýidowa, Mekan Çarygulyýew, Jelil, Gözel Annamuhammedowa, Jemili ýa-da Jemile, ony hem bileniňiz bar bolsa ýazyp geçiň, Hajy Ýazmamedow, Perhat Ataýew, Baýram Nobat. Eger bu aýdymçylaryň Eger bu aýdymçylaryň Aýdymçylaryň Eger bu aýdymçylaryň hemmesiniň ady size tanyş bolsa men sizi gutlaýan. Siz edil koronawirus ýaly adama howply. Gaýrat et reski laýk goýda git granicalary tizir açylsyn. Bu bölümi Era segsen dokuz we Serdar Şamah Jalaý aýdymy bilen açýar. Geliň diňläliň. Menem sen ýaly jalaý, jalaý, jalaý, jalaý, Erbet däl, erbet däl. jalaý, Menem sen ýaly jalaý, jalaý, jalaý, jalaý. Ýöne teswirlerini okasak şo taýda Jahhalewiň Jaduwa aýdymyna meňzeýär diýip ýazypdyrlar.

Oglanlar owa biraz ylham alana meňzeýärler, ýöne bu plagiat däl. Sebäbi ýaňky sazyň çalyşy, sözleriň ýerine ýetirilişi üýtgeşik. Şonuň üçin plagiat däl karoç.

O. Men bu aýdymy tanadym. Yo, bu aýdym däldi. Original aýdymyny men tanadym. Geliň, diňläp görüň. Düşündüňizmi? Do. Do-do-do-do-do-do-do-do. Üns bilen diňläň, üns bilen. Ana. Daway. Atabaýçylyk. Ýene bir maňa nätanyş bolan aýdymçy Gözel Annamuhammedowa. Dönme aýdymy bilen plagiata şübheli. Barlaýas. Gözleriňe seredip men doýamok Ol öňki söýgimizi ýöne duýamok men hiç gel täzeden. Men elbetde eýýäm bilýän nireden atabaýçylyk edildi.

Çe. Cover diýip goýsa, şuňa cover diýip goýsa. Gep ýok. Ýöne cover diýen zat ýazmapdyr-ow. Şonuň üçin Men köp aýdym Suw içeli. Şu ýerde bir rom ya vodka bolan bolsa, blog tizrak ýazylardy bu, brat. Bu reklama däl. Men köp türkmen aýdymçylary we aýdymlary tanamok we diňlämok. We meniň pikirimçe Türkmenistanda diňe bir sany çyn aýdymçy bar. Ýöne reklama üçin hesabyma manat zyňman sebäpli adyny aýtjak däl. Belki başga bölümde. Ýöne problema munda däl. Problema w tom što türkmen aýdymçylary atabaýçylygyň täze derejesine geçipdirler. Hawa. Dnonyň dnosyna düşüpdirler. Ýa-ki aşagyň aşagynda. Ondan aşak bilmedim kim näme bar. Len bolan notlaryny hem ýatda saklamaly neýse okap aýdaýyň hälä. Siz häzir düşüneňzok näme barada men tak Siz häzir düşün siz äzir siz häzir Siz häzir düşüneňzok men näme barada ýöne geliň men size düşündireýin. Bu Zübeýda Seýidowa, Aýlara, Gyzylgül Babaýewa, Hajy Ýazmagmmedow, Perhat Ataýew, Batyr Çary we Jemile. Bu aýdymçylary bir ýere jemleýän bir sany fakt bar. Bularyň hemmesem türkmen aýdymçylardan atabaýçylyk edýär. Ýaňky atabaýdan atabaýçylyk edýär. Hawa, geliň diňläliň, hemme zada düşüner ýaly. Zübeýda Seýidowa Men kim sen üçin diýen aýdymy Jeren Halnazarowanyň Söýmeli dälmi aýdymyndan atabaýçylyk edilipdir.

Nadýeş bu gyzlar meni tapyp öýümi ýakmazlar. Atabaýdan atabaýlamak halal. Gyzylgül Babaýewa Oňamok indi diýen aýdymy bilen biraz üýtgeşik çykaýyn diýip Jeleniň başga aýdymyny atabaýçylyk edipdir. Diňläp göreli.

Jelilden ylham alýarlar. Hajy Ýazmamedow we Perhat Ataýew Haýsy aýdymy şularyň? Dur aýdaýyn men. Ýüregiňde ýokmy? De, şomy? Meň ýüregiňde ýokmy, ýokmy, söýeň okmy? Maňa döýýäňmi, ýa aýdyp bileň okmy? Gelnim seni sorap, sorap ýene bilemok sowa.

Şu ýerde bir zady zorlap geçjek. Jeliliň aýdymlary awtorskiý däl. Öňki blogunda men aýdyp geçdim. Nireden, nädip atabaýçylyk etdi? Ýöne näme üçin onda men häzir Batyr Çary Jelilden atabaýçylyk edýär diýýän? Sebäbi Jelil şol aýdymlary atabaýçylyk etse-de, azjyk bolsa-da öz stilini goşup aýtdy. A Batyr Çary bolsa hiç zat goşman Jeliliň prosto stilinde aýdypdyr-da. Düşünýäňizmi? Bu ýaly ýagdaýa atabaýçylygyň iki nokta nol wersiony diýýär. Indiki plagiatda şübheli Jemile ýa-da Jemili ýaňky Sogap aýdymy bilen atabaýçylygyň iki nokta bir wersiony gazandy. Geliň diňläp göreliň. Sen ömrüme sowgatmy, her günümiz lezzet mi, seniň her bir sözüň şerbet mi. Men söýdüm lälejegi Owadanjo balaja ýüregim Aldy özüňden Sen ömrüme sowgatmy Her günümiz lezzetli Sen. Belki Mekan Çaryguly bu aýdymyny başga birinden atabaýçylyk edendir, ýöne dokazatelstwa ýok, şonuň üçin geliň dokazatelstwa bolan aýdymyna geçeli, ýaňky tolgunýanma aýdymyny diňläp göreli.

Pikirimçe bu ýerde köpüňiz ylalaşmarsyňyz meň bilen. Ýöne wagtyňyz bolsa, şu aýdymlary yzygider diňläp görüň we şonda düşünersiňiz. Aýdymyň aýdylyşy, ýaňky arka planda gitaranyň çalşy, heňi, ýaňky sesiň meňzeşdigini duýarsyňyz. Söz ýok, başga aýdymçylara seredende Mikeý aranžirowkany gowy edipdir.

Eger daraňyzda Strange Things, ýaňky rusça aýdanymyzda Strannyye weşşi ýa türkmençe aýdanymyzda Nätanyş zatlar diýen serialy gören bolsaňyz, size tanyş gelip biler bu saz. Sebäbi näme? Sebäbi şo taýdan atabaýçylyk edipdirler. Geliň diňläliň. Meňzänokmy? Meňzeýä. Hasam gowy meňzeýä. Sözleri Magtymguldan alypdyr diýip, ony men aýdyp oturmaýyn. Ony özüňizem bilýändirsiňiz. Boldy, şular bilen bu bölümi jemleýäs. Laýk, teswir, agza bolmak ýatdan çykmasyn. Hoş görüşýänçek. Sag boluň.